bere 2018 a ɛyɛ 21 Days Ago afe yi, na ebi susu sɛ nneɛma wei yɛ ade a Kisifoɔ tee no wɔanhyɛ da ntu ho anammɔn no nti asi, na odiyifoɔ baa ne odiyifoɔ barima a wɔde saa nneɛma to yi yɛ adwuma yi, Prophetess Susana, ɛyɛ Prophetess Felicia Balle na Evangelist Emman anaa Rev. Emmanuel Balle a pakyɛ wɔda Bethesda Redemption Prayer Ministry ano na wɔde saa nneɛma nyinaa to dwa, na wohwɛ program no a na ɛyɛ program a ɛkɔ anim paa. Ɛno nti na ɔwɔ sɛ ehia sɛ yɛhyɛ so ba wɔn akakyere na yɛbusa adeɛ a ɛsisi a nneɛma no a wɔkeka no bi esisi wohwɛ owuo wei a aba na ɛba accident yi a wɔkeka no nyinaa aba nanso wɔkaa sɛ nneɛma papa nso wɔ mu nti yɛpɛ sɛ yɛbusa wɔn sɛ nneɛma papa na mpatwa ɛwɔ mu no ɛdeɛ na kristofoɔ yɛnyɛ abere a yɛhwɛ anim kwan sɛ yɛbɛtumi nsa aka nneɛma papa nti ɛnsɛ mmerɛ no mɛkɔ ɛyɛ

Nea mɛka akyerɛ mo a ɛhwɛ mo nyinaa ne sɛ, Dawid sɛ, 'Fa w'akwan nyinaa hyɛ Yehowa nsa, na fa wo ho no to no so, na gye dinnen sɛ ɔno na ɔbɛyɛ. Nyame nyɛ ɔtorofoɔ, Nyame yɛ nokwafoɔ, enti ɛtwa sɛ ba, na nnipa nyinaa aniwa hunu sɛ Israel Nyankopɔn no, ɔntɔ nko. na ɔnna. Nti deɛ mɛka kyerɛ wɔn ara ne sɛ, Akyea, ɛmui! Wɔn a wɔde awuwu, ne afei wɔn a ɛdenam kwan so nso ba nyinaa, wɔmfa wɔn ani nto Yesu so, na Yesu ne nkwagyeɛ bi. Ɔdze, wɔaka no yie. Na sɛdeɛ mede kan kaa no, ɛgu so sɛ awuwuo no adɔso pa ara na ɛyɛ sign of end time anaasɛ Yesu mma rebɛsu yɛn mu. Mpakyɛ mo na mohu deɛ yɛnhu bi no, ɛdeɛn na monkasa so mu wosusu sɛ ama awuwuo yi adɔso wɔ ɔman Ghana mu? Demonic powers, adwenfi, sesei wohwɛ na na meka kyerɛ sɛ wiase, Ghana ɔɔsu te sɛ ɔbaa a wanyinsɛn a aduru n'awo mmerɛ a ɔɔkɔ akɔwo. So wote aseɛ? Yɛama bɔne adɔɔso, atoro, nneɛma ahuhubra, nipakum, kyerɛ sɛ anibere, nneɛma a Bible no kasa tiaɛ, ɛnom na yɛyɛ wɔ Ghana, na yɛpɛ sɛ Nyame hyira hwan? Nyankopɔn se, Mekyiri bɔne, Me ne bɔne ntena. Eno nti, ɔbɔnefoɔ mpo, ɔse, ɔbɔnefoɔ rentena atemmuo mu. Se yɛka in the book of Psalm one no, verse one no, ɔse, Nhyira ne onipa a ɔntena mfowdinfoɔ tenabea, na ɔnnante nnebɔneyɛfoɔ akwan so. Na mmɔ Awurade mmara sɔ n'ani. Ɔse ɔbɛyɛ sɛ dua a ɛsi asubɔnten ho a ɔyɛ dɛn? Ɛso aba wɔ ne berɛ mu, na n'ahaban remporo da biara da, na deɛ ɔbɛyɛ nyinaa no, ɛbɛwie no yie. Well prophetess menim sɛ wo fa ya but wei deɛ hyɛ wo bɔdwom no nkɔ ɛyɛ pastor Emmanuel anaasɛ Reverend Emmanuel Baleh Mpakyɛw Rev, the last time so wo nso wo boa yɛn mpaebɔ kwan so ne nyinaa atumi aboa a, dodoɔ no kyɛ mu a ɛyɛ deɛ ɛbia no deɛ wɔn nsa ɛtumi ka na mmom no ayɛ sɛ akwasidie kakra na ɛwɔ mu. Mpakyɛw wo so afutuo kwan so ɛdeɛn na ɔsɛ Kristofoɔ yɛ? Obi wɔ ha a ɔse o me bɔ mpaeɛ a ɛbia me expect sɛ mɛnya anuonyam mmienu a aboa sɛ half no aba na deɛ aka no deɛ ɛno ano ɛsi kwan. Ɛberɛ bebree no ba baa ma yɛte ase sɛ sɛ wo bɔ mpaeɛ a ɔbɔfoɔ koro a ɔtumi de wɔ abisadeɛ ba no Sɛ wɔmmɔ mpaeɛ nyi a ɔba koraa a demonic wei foɔ koraa tumi intercept anaasɛ ɔtumi kye ne gyina hɔ nti ɛno nso ɛde ade na kristofoɔ mpakyɛ wɔn hwɛ wɔn wɔn yɛ. Ɛda wase kristofoɔ sɛ deɛ ɛde baako a ɛnyɛ sisi a ne gyidie ɛne sɛ gyidie ɛnsi bi a biribi nni hɔ a wobɛyɛ a ɛbɛyɛ yie ɛgyidie ɛne adeɛ ne sisi a 2018 ne biribi a wode wo ho to hɔ, wosom Kristo, sɛ woyɛ Kristoni, sɛ wokɔ asɔre, sɛ woyɛ ɔsɔfo, woyɛ dɛn, woyɛ pɛsda, biribi a ɛyɛ wo no, adeɛ baako a ɛhia ne sɛ sɛ gyidie. Adeɛ ne sɛ ɛba, bɔne ne ɛba. Awo so nya gyidie sɛ bɔne deɛ sɛ na ɛba a, Papa so bɛtumi aba. Sɛ wonya gyidie sɛ bɔne bɛba, bɔne bɛba. Wonya gyidie sɛ papa bɛba, papa bɛba. Enti sɛ bɔne no starte a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛawieɛ. Nya gyidie ne papa no so Mpakyɛw, bɛba. anɔpa yi ara ɔpanin baako a ɛba Ghana mu a ɔdi mu akoten pa ara, yɛfrɛ no KB Asante. Ɔyɛ panin a Nkrumah tam ka no, ɔyɛ Secretary ma Nkrumah. Anɔpa yi ara aba so wuwu. Na ade wei ama Akristofoɔ dodoɔ no ara nyinaa abu hu ɛsiane sɛ nsɛm a wɔkae twen thirty first night no, dodoɔ no ara na aba mu. Na ɛyɛ saa no a, na ayɛ sɛ ah,

Even though wadi ninety three years but wohu sɛ Bible ama akyerɛ sɛ sɛ yɛdi n'asɛm so a yɛbɛnya wohwɛ with those days six hundred Methuselah mo ne mpanimfoɔ wotumi wɔn nyi kyɛ na ɛnɛ no obi di seventy koraa so wɔnyi nso ɛnyɛ adeɛ wɔ sɛ yɛba no saa nti wei deɛ Rev mpakyɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛrehwɛ wo waka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asi owu ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi atwe yɛn ho afiri bɔne obi wɔ hɔ ɔhwɛ wo Sisi ɔhwɛ obi a ɔyare ebi a ɔwɔ amaneɛ bi mu mpakyɛw asɛm bɛn na bɛka kyerɛ saa nipa no. Aah deɛ bɛka kyerɛ no sɛ Onyankopɔn ɔwɔ hɔ na sɛ wo mmerɛ nsu me a mesrɛ wo nya gyedie sɛ sɛ wo yare koraa no wote kwan mu na wo ne awuo yi a gyesɛ sɛnea ɛteɛ biara ɛbɛyɛ yie.
Mpakyɛw wo tse Rev. Emmanuel Ba Lɛkyerɛ mu a, Onyankopɔn ɔda ho tse ase na ɔda ho reyɛ ne ndwuma no, ntsi sɛ wode woho to no so a biribiara mu ebetumi ewie pɛɛ. Ber no ntsi yɛbɛkɔ Prophetess Felicia Ba Lɛ aber a ɔno so dze nsɛm mmienu mmiɛnsa bi a ɔpɛ sɛ Ghana man mpanyimfoɔ, the last time a yɛhyiae no ɔkyerɛ mu a ɔse yɛnya bea beebi te sɛ ebia National wei wei headquarters anaasɛ yɛbɛfa no sɛ Independence Square ne yɛabɔ mpaeɛ ayi mpaeɛ na ɔkaa saa asɛm yi later sɛ radio station ne TV station bebree bɛba na ne frɛ no sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa nanso Ghana deɛ agye sɛ biribi ato yɛn ansa na yɛayɛ sɛ wei aboa wei pɛtɛ da bia yɛbɛsi yɛ dan da bia yɛbɛsi dan yɛ deɛ yɛtumi si dan ne da na ɛno na akɔ so akɔ so akɔ so ama Ghana mpanimfoɔ titiriw awu mebisa sɛ Obi wɔ hɔ ɔbɛka sɛ, Ɛnyɛ me busuani nti wawu deɛ ɔnkɔ, na yɛ sɛ wowemfoɔ san so na wahwɛ wo nsa. Prophetess Phylisha Bale ɛba Nyankopɔn mu nsɛm kyerɛkyerɛ ne sunsum nsɛm deɛ ɔdi makoten wɔ ma Ghana ha. Ɛna no wotumi sɛ mpaninfoɔ dodoɔ na na ɛfrɛ no radio stations bebree na na ɛfrɛ no wɔ sa asɛm wei ho. Na prof ɛnɛ deɛ wotumi sɛ ɛno ti na yɛdi deɛ tu mirika me amba mu sɛ wɔka sɛ ebi woyɛ quiet times na ɔsɛ yɛba ɛsan sɛ sunsum nsɛm fɛn di agorɔ. Ɔma Ghana edu pɛpɛ so a sɛbi ebi mu kyerɛ mu a Yɛ panyinfoɔ a moaba kɔ Kwame Nkrumah mu nyinaa no asɛ stila ara no nnoɔma bi wɔ sɛ nka yɛn yɛ yɛ as kristofoɔ na yɛn tumi ayɛ nti ama saa nkorɔfoɔ no wɔn susu mu asɛ nka wɔn de taa ɛyɛ Ghana akyi koraa no ayera. Ɛfiri sɛ
nyamesom pa ɛho hia. Ɛna deɛ ɛto so mmienu Nyame asɛm no yɛnyi bi mfi mu Ɛna yɛn fɛ bi nso nyɛ dɛn mfa nhyɛ mu. Yɛnhwɛ adeɛ baako, yɛmmra honam ne yɛmfa nkɔ sunsum. Honam ne sɛ, yɛ papa JJ, former president JJ Rawlings, saa ta ne ɛsie yɛ nana eh, Doctor Kwame Nkrumah ɛwɔ Akurufu. Ɛdɛn na ɔkɔyɛ? Sɛ ɔkɔtuu no firi hɔ ɛna ɔbɛsiee no wɔ Nkran ha, meboa? Na wokɔtuu no a wobɛsiee no no, wofrɛɛ no kra? Yɛtew asi ewu ansa yo. Yesu mɛ buu wiase atɛn a that is not the end of life anka sa me boa sɛ Samuel wo hwɛ first Samuel fɛ fɛ the book of first Samuel chapter twenty eight no verse one to thirty no kan hɔ na hwɛ yɛn hwɛ se Saul dɛn na ɔyɛɛ Odiyifoɔ Samuel hyɛɛ no nkɔm kaa deɛ ɛbɛba wɔ Israel nyinaa de kyerɛɛ Saul, nanso annya asotie amma Samuel, na nea ɛnsɛ sɛ ɔyɛ no, ɔyɛeɛ no maa bɔne baeɛ. Ɔko sɔre tiaa no, na Dawid de anyame faa ne so maa Israel nyaa asomdwoeɛ, ɔpamoo no no. Ɛnnɛ, ɔko no sɔreeɛ, ɛdeɛn na Saul yɛeɛ? Saul kɔɔ mmaa no a na wɔapam wɔn, Maalam ɔbaa ne akɔmfoɔ mmaa no a wɔapam wɔn sɛ wɔyɛ abayifoɔ ne wɔn nkita sunsumpa a wɔapam wɔn afiri ɔman Ghana no, Saul kɔɔ wɔn hɔ, na ɔkɔbisae sɛ, Ɛ, ɔbaa no koraa huu no, ɔsuroe. Enti ɔmaa n'asraafoɔ, na, na ɔbaa no bisaa Saul n'asraafoɔ no baako sɛ, Ɛdeɛn na menyɛ mma wo? Aa nso madwane afiri Israel, wɔapamo me a, wɔaba abɛtete ha, wɔba abɛkum me anaa? Ɔse, Daabi, yɛbaa wo nkyɛn wɔ asomdwoeɛ, na asomdwoeɛ nka wo. Na mmom Saul sɛ, Ɔpɛ sɛ wofrɛ tete adiyifoɔ no a awu kɔ no mu baako ma no, na ɔne no kasa. Ɛnna dɛn na ɛbaeɛ? Ɔbɛka! Honam no wu, ɔkra no nwu. Honam no deɛ firi dɔteɛ mu, na dɔteɛ mu na ɛbɛsan akɔ. Na ɔkra no deɛ, ɛwɔ hɔ saa. Yesu ma buu wiase atɛn a, a ɔfa, na memie w'ani. Enti me, mewɔ, menante anadwo sum mu. Because wobɛbu a, wobɛpia, awia koraa, ɛyɛ a hwɛ akra no, ɛduru Christmas, Easter ɛyɛ a bɛhwɛ. Nnipa agu akra, ɛtɔ nneɛma, wofiri ase ne wɔn nyinaa na ɛyɛ nnipa. Ebi fi po ase, nsamanfuo wɔ mu, ɛɛ sunsunfifoɔ nso yɛ dɛn? Ɛwɔ mu. Enti obi mfrɛ ɔman mpanimfoɔ no, adiyifoɔ wɔ ha, wɔn mpae mu ɛyɛ saa adwuma no bi. So wote aseɛ? Ɔdom akyɛdeɛ no gu ahoroɔ, saa na Corinthians kaeɛ. Nanso obiara ne ne deɛ. Enti wɔn mfrɛ Nkrumah, na yɛn mmisa Nkrumah, baabi a yɛse yɛde Ghana sika kɔ sie Guinea, Ghana ɛkɔm bɔ na ɛyɛ yɛn? Frɛ Nkrumah hwɛ sɛ ɔnkyerɛ a ɔfa. Yɛn mfrɛ no nhwɛ sɛ Dɔkta Kwame Kurumah kyerɛ a, sɛ Saul tumi maa ɔbaa no frɛɛ ɛ, Samuel de maa no a, ɛnneɛ ɔfrɛ Nkrumah ɔbɛba. Na yɛnhwɛ Yesu nso ɛ, ɛ, The Book of Mark chapter nine, Yesu a ɔno ɔbaa a ɔyɛ Agyenkwa no, a ɔno a ɔhwɛɛ yɛ a baabi a ɛkɔ no, ɛmu wɔ den no, Bible sɛ ɔfaa Petro, Yohane, ɛne n'asuafoɔ no bi de wɔn kɔɔ Mount Zion so, wɔn kɔyɛɛ dɛn? Wɔn kɔɔ, Yesu de wɔn gyaa hɔ, na ɔforo kɔgyinaa bepɔ bi so, na ɔde ne nwusuo yɛɛ dɛn? Gu ne so.

Adom akyɛdeɛ no gu ahodoɔ, bible no nso yɛnyi bi mfi mu, yɛnfa bi nhyɛ mu. Enti yɛnka nokware na Ghana anya asomdwoe. Ne wei nnyae sɛ me na me deɛ yɛ, me na me deɛ yɛ, me na, ɛnna asɔfoɔ nni unity no a Ghana bɛyɛ da akɔ so? Asɔfoɔ, baako yɛ nni mu nti Ghana bɛyɛ da akɔ so? Yɛnyɛ Muslimfoɔ no o, Muslimimfoɔ yɛ one, there is a unity. Ghana Kristofoɔ a yɛse Christian country no, there is no unity. Na Ghana nso so yɛ kuro bi a yɛfrɛ no sɛ Canaan. Wokan bible no ɛyɛ Canaan. Hwɛ gold egu so. First yɛn nananom si gold coast na ɔmo nsesa gold ɛnɛ ɛwɔ he? Bɔne nti akɔhyɛ fam. Wow wow wow nkɔmmɔ yi deɛ yɛ ba bɛtoa so ɛsiane sɛ menim sɛ wo a wohwɛ nso woanya ɛyɛ asuadeɛ bebree na na ɛwom Ghana ɛyɛ ɔman a Nyankopɔn ɛhyira yɛn nanso bɔne ɛne ɛnnoɔma a yɛn mpaninfoɔ no dodoɔ no ara ntumi ɛnyɛ nti ama Ghana mpɛpɛsoɔ sɛ yɛdu ɛwɔ ɛwiase amannɔne ne beabea bebree na yentumi ndu. Ne nyinaa no, wotee firi Prophetess Felicia Barlow a ɛna Rev. Emmanuel Barlow a wɔne ne ti bere kɛse a ɔda Bethesda Redemption Prayer Ministry, Teshima Lake, Bastop, woba na bu saa korakora bɛkyɛ wo. Na dwumadie yi yɛ dwumadie a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde bɛbɔ na ɛma mpanimfoɔ mpanimfoɔ no bɛte na anammɔn biara a wɔbɛtu koraa wɔbɛbɛn akakye na ɔno nso de nneɛma a ɔwɔ sɛ wɔyɛ ama Ghana a yɛhwehwɛ no sɛ ɛbɛwie awieɛ papa na atumi adu na ma aman mu foɔ no nso atumi adi yie. Ɛsiane sɛ wo hwɛ Ghana a dodoɔ no ara na ɛkyɛm sɛ ɔman no mu ayɛ den, dodoɔ no ara na ɛkyɛm sɛ owuo wuo, akoko akoko, ɛnɛ wo bɛte ne abɔ polisi no bi tuo, ɔkyena wo bɛte na ɔpanin bi sei ato no. Ghana polisifoɔ mo nyɛ asikagyeɛ, ɛbia mo asɛm yɛ dɛ na me de ɔyɛ de me aba hɔ, me ni sika, nipa no wɔ sika na wa bɛ kukuru sika de ama wo na wa gye na wa yɛ asɛm no wa bu agu deɛ na asɛm yɛ dɛ no so na wa kɔ akɔ tena ase. Wonnim sɛ ɔbɛhae obi? Sɛnea abayifoɔ tumi hae nnipa sɛ kɔku ne ma me no, saa na nnipa a ɛwɔ adwemmɔne nso, wɔbɛtumi ahae obi sɛ kɔku ne ma me. Ɛnnɛ, aduro wɔ hɔ o, biribi wɔ wiase, biribi nni wiase a anka woda ne woato wo puru. Ɛnyɛ nsamanfoɔ na obiara suro na ɔda to ne puru mu o. Yesu se, Ɔsaman deɛ, ɔyɛ honhom, ɔnyɛ honam. So wate aseɛ? Enti no, ooh, polisini no, momma wɔn nnyae brabogye. Monyɛ deɛ ɛtene. Ɔpɛ dɛ ɔka yɛn, wɔate, wɔn bɛgyae. Oo, wɔn ngyae na wɔn nyɛ deɛ ɛtene. Ghana polisifoɔ, meka kyerɛ wɔn oo, me deɛ, me, me, me, me sɛ wɔbɔ me tuo na me wu a, menim sɛ mekɔ heaven. Obiara ntumi mbɔ wo tuo bo. So wote aseɛ? Na Ghanafoɔ mpɛ nokware. Ghanafoɔ, Ghana polisifoɔ nnyae brabogye, na wɔn nyɛ deɛ ɛsɛ na ɛfata. Sɛ wotie.
Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa polisifoɔ awuo, ɛfiri sogyafoɔ so, ɛnɛ deɛ aduru polisifoɔ so. Mo a mobɔ ɔman no ho ban no, mo a momaa so fa wo bafo asɛm kɔ wadwo, yɛ wo ho te sɛ obi a wonni obiara, na ma ɔne obi nhyɛ da nhyehyɛ wo na fa w'asɛm kɔ wadwo. Wo a w'asɛm yɛ dɛ no, wɔn a wogye sika no mmɔ bue gu wo so. So wote ase? Obi nso wɔ hɔ a, woyɛ no saa a, ɔmfa wo mfa fam. Obi wɔ hɔ a, ɔmfa wo mma bosom, na mmom ɔbɛkɔ hike, gun killing. Nigeriafoɔ gun killers no wɔ Ghana. Yɛn nyinaa yɛ black. Wobɛyɛ dɛn ahu sɛ wei yɛ Nigeriani? Gye ɔka Twi anaa ɔka Borɔfo ansa na wobɛhu sɛ wei ne Borɔfo no kyerɛ sɛ ɔfiri Nigeria anaa ɔfiri Togo. So wote ase? Wɔabɛgu Ghana. Enti no wo polisi no wogye bribe no a woyɛ saa nneɛma no, ɔno nso watarget wo. Everybody have an enemy but only you yourself no you protect yourself, you walk in the right way, be in the right position, do the right thing according to the law. Sɛnea ɛbɛyɛ a Nyame bɛhyira wo. Wow wow wow apolisfoɔ wei ɛkɔma mo braibo gyeɛ ɛne sɛ mo yɛ ntɛnkyea obi hu sɛ nasɛm yɛ dɛ ɔnni sika nti na ɔbu agu no so ɛno keka ho na dodoɔ no ara mpatuwuo ɛba mo so no nti woyɛ ɔpanin polisini panin anaasɛ woyɛ kɔpra anaasɛ woyɛ kɔnstabol bi na wotie yɛn a wonim deɛ woyɛ wɔ kokoam Wonim deɛ woyɛ, inspector bi na wotie yɛn a wonim deɛ wankasa woyɛ. Sikani bere da owuo afa saa na bible akyerɛ na bɔne nso akatua ne owuo. Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ɛde da nkwa nti woyi wotie yɛn a woyɛ polisini, woyɛ sogyani na wonim sɛ abrabɔ a wobɔ no ɛne bible anaasɛ ɛne Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ no bɔ abira deɛ a, me nana bi na ɛkaeɛ o, ɔse ogyegyeregyee ogyegyegyere, twe wo ho firi ho, anyɛ saa deɛ a nnoɔma bɔne na ɛbɛtumi ato wo na anto wo ɛnnɛ koraa ɛbɛtumi ato wo akyiri mba. Bible ama ate sɛ sɛ obi di bɔne a

Edu twe toakuo bi a, wo nso obi bɛtwe toakuo. Na mogya no, sɛ wonim na wohwie mogya baako sɛ gu sɛ kim, atɛmmuo mu no, asase, ɛpo, ɛpo, Bible sɛ ɛpo mpo, wɔn a ɛyɛ abortion, ɛpo bɛyi ama wo sɛ gye na we, na wo a wode tuo bɛsi obi so. Wɔn nso wɔn nnyae, na wɔn mmɔ abrabɔ papa. Ame nhyira wo. Amen wei deɛ me nkasa bio prophetess ɛne ɛyɛ ahh Rev Emmanuel Bala ka ne nyinaa woyɛ obi a wode atuo bɔ korɔno woyɛ policeni Yɛwɔ bɔ ho mmɔden na twe wo ho firi bɔne ho, na da nkwa ba no, Onyankopɔn apue n'anuonyam a wɔantumi anyɛ ayaba. Yɛda mo nyinaa mo ase sɛ nanso moahwɛ dwumadie no. Onyankopɔn adom nti, yɛn nyinaa yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛde afutuo nsɛm sei bɛbrɛ mo, na wo a wohwɛ no nso, ɛyɛ yɛn gyidie na yɛnim sɛ Onyankopɔn nso bɛka w'akoma na wotumi ahwɛ na wotumi eyi su ɛno anasɛ wode afefa ho de tu afoforɔ fo ama wɔn a wɔwɔ bɔne mu wɔ ɔman Ghana mu wɔatwe ho funu na Ghana yɛhwehwɛ sɛ ɛbɛyɛ ɔman papa no ɛtumi ayɛ ɔman papa nti yɛbɛ sɛ mmerɛ no yɛbɛda Prophetess Felicia Balle saa nso na yɛbɛda Rev Emmanuel Balle wɔn na wɔyɛ Tiberɛ kɛsɛ wɔda Baptisa Redemption Prayer Ministry Tessy Male Clastor wowɔ Ghana baabiara a wobɛtumi afa Spintex Road no so wonya du ase wopɛ O'Leary School Nyame yɛ adom a taxi koraa ne wo bɛba na wo nso Ade biara a wɔhwehwɛ sɛ wɔnyɛ wo ma no, Onyankopɔn nkɔsra wo wɔn so, wɔbɛtumi aboa wo ama yiedie ne nnepa a wohwehwɛ no nyinaa no atumi aba. Nti ɛsɛ berɛ no ɛbɛda wɔn ase paa, ɛnnɛ ɛwɔ berɛ, wɔnni berɛ nso wɔtumi abɔ wɔn ho mmɔden paa. Yɛda mo nyinaa mo ase sɛ ɛno nso mohwɛ, Nyame adom a mpakyɛw yɛbɛba mo nkyɛn berɛ a yɛde nkɔmmɔtwetwe a ɛtoa so nyinaa no ɛreba mu. Monhu sɛ saa nnwɛsɛm wei ɛba abɛyɛ ne part two, nti obiara nkɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ part two no.